I be your brother, I be your friend, and your guy wey dey bring the things they come give you based on what you got talk We go ginger you. Pastor Paul say shine your eye. Now what you pastor talk?

Hello my people, na good morning, good afternoon, good evening based on where you dey hear me from and where you dey watch me from. I be still your brother, your friend and your guy wey dey bring the things they come give you based on wetin God talk wey go ginger you to do the things when he wan make you do, to hear the things when he wan make you hear and to live the kind life When he want make you leave. You know how e dey be, my name na Steve Frank Akpofure and today for Rhapsody of Realities, today wey be Tuesday sixteen of May twenty twenty three, e say, The power rest with us. Di pawa rest wit us. Di book wey kopu dey tok today na Matthew twenty eight vese eighteen, e sey, And Jesus kom tok to dem sey, E don give mi all di pawa for heaven and di eart. Hallelujah! No man dey fit dey tok dat one. No man fit tok like dat. Hallelujah! Make we read. Immediately afta di Lord Jesus make di pawaful statement wey we read for di book wey opu dey tok, E kon charge us to go enter every man world based on sey God don give am all power and preach the gospel to every man. Glory to God. God don give am the power and e don give us the power to go every man world to preach the gospel to everybody wey we see, wey dey around us. wey dey our world. Hallelujah! Glory to God! Make we read. We be di extension of Im kingdom, of Im reign and rulership for di earth. We be di extension, na we, me and you wey dey di earth here, na we be Im extension to tell di pipo wey neva hear To reach di pipo wey we neva reach, Hallelujah, to hear di gospel of our Lord Jesus Christ, Glory to God. Na part of di reason e take charge us to pray. E tok for Luke eighteen verse one, e say, Men suppose to always pray and not to give up. Men suppose to always dey pray and not to give up. Glory to God. Make we read. E want us to dey constant and patient for prayer and cause changes for our world and for di life of men everywhere. Na wetin e want make we do be dat. E want make we dey pray. Make we dey always pray. Make we no give up because prayer dey change tins. Glory to God. Hallelujah. E don charge us wit di responsibility and e give us di authority to transform our world. E don give us, rememba, God don give am di pawa for heaven and di earth and e don give us di same pawa. Hallelujah! So, e don charge us wit di responsibility and e give us di authority to transform our world. E know sey we go face evil forces, so e give us dominion ova dem. E know.

And make yu send angels to take charge for where dem don dey shake, where dis darkness and Satan and e workers don dey shake. Yu send angels go there. Hallelujah! Praise di Lord! Pray all di time like dis to stop di work of darkness for yor kontri and around di world. Hallelujah! Dat one na wetin pastor tok. E sey make yu pray like dis steady. Pray like dis steady. As yu dey pray like dat, Devil no go fit get chance to do anything, e no go fit get chance for your state, e no go fit get chance for your country, e no fit get chance for your for your street, for your community, e no go fit get chance, for your family sef e no go fit because you don tie im hand with prayer with by the Holy Spirit, you don tie im hand, e no get wetin e wan do, glory to God, hallelujah, na so e be. Make we pray this prayer together. Just pray am after me. Say, Dear Father, thank you for the authority inside the name of Jesus to force your will for the earth and for the life of men. Your name dey glorified for all the earth. and your kingdom dey exalted. Thank you wey you take pour your salvation and righteousness on the nations. The whole earth dey full with your glory. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Na so e be. To know more about today rhapsody of realities based on wetin God talk, make you read Luke chapter eighteen verse one and Romans chapter eight verse twenty-six to twenty-seven. You go see wetin God talk for inside rhapsody of realities today. Na so we leave am here today, make you for no loss. But before I go go, make I play una one Fine song by the Loveworld Singers but before I go play am eh my guy make I still tell una again make I still remind una again about the Loveworld Worship app if you never download am eh my guy I no know wetin you dey wait for try download am because na there you go for see better better song wey you fit take worship God the way God want make you take worship am And as you download am, you go see the lyrics for there as dem dey sing. You dey sing, dey follow dem, and you dey worship God the way God want make you take worship am. Na Love World Music and Art Ministry na im package this one for you and for me make we take worship God the way God want make we take worship am. And you fit still just stroll enter www.lmem360.com make you for fit get update and gist of things wey dey happen for ministry and inside ministry. And as e dey now, unending praise dey happen for 24 hours every day for one full year. Now, by the Spirit, God dey tell our man of God, say, make we praise am for one full year, 24 hours everyday I know say you no go like miss am for anything you fit just still stroll enter www.lmem360.com make you for fit know how you fit take join this matter of unending praise na so we leave am here today my name na still Frank Akpofure I go see una tomorrow but remember wetin God talk na him sure pass and na him dey make sense pass

I be your brother, I be your friend, and your guy wey dey bring the things they go give you based on wetin God talk wey go ginger you. Pastor talk say shine your eye. Na wetin pastor talk.